Nye, bendar kita nanya aku ne. Aaa tuan keda admin ni cerita tusun ni cerita indu chengkang tusun ke dua puluh empat nama lu bedau pansut ko kita nanya aku. Nyadi ke bendar ya wai. Aku hari tiga hari nya bisi begerah ba status youtube aku. Au bisi ke meda bisi kena meda. Nyadi iya kena meda tarik agi nanya ba WhatsApp story. Ewk eh WhatsApp story bisi ba Instagram story bisi aku ngepost au aku madah dulu. Hari empat aku enda ulih ngemansut ke tusun endur chengkang tusun dua puluh empat laban aku tu tadi dua hari tu kiruh bendar ngadu ke indai aku laban masuk sepital. Nya maku nyu nadai ari negu telipun nadai ari ngabas ruai kitai tu udah ku nganjung sepital lalu nganjung pulai ke menua kin. Ke semak semak menua kami enda ulih pulai ari. Nya pia iya au nyadi enda ngawa endang baka selama agi engka ke tangguh sehari dua hari nya aku minta ampun au laban bisi pengawa ke nulis liyah ke. Nyadi diatu Aku nusi kitai cita duk cengkang tusun kedua puluh empat nyi. Nyadi, bisi ari nya au orang ka sapa ne aku ningat agi bisi siku petuai nya ari Brunei. Rindu amat ninga cita duk cengkang tu. Terima kasih agi nuan tuan aku ningat ke nama nuan. Tang Aku ingat ke nuan nya tadi ari Brunei deh terima kasih hau kita ari Brunei bisi mending ke cerita tu ba channel aku tu support hau terima kasih ke sukung kita ari Brunei hau ila aku nemuai kin ila kitai begiga ba din hau nyadi nyadi aku ri nya ngelengka ke ba tusun dua puluh tiga senentang sida beji tu udah datai ba rumah sida munsu nya ok ooh beji. Lalu ngira nyentuk ke tiga. Satu, ku iya. Bala bukai enta di udah standby magang, udah ngadang diri deka nikau ke sempun api nya ke atas kin. Nyadi bala sida enta di dasuh beji anang sertai nikau. Udah beji legi, alu tunga ngagi ulu kin, tunga kulu nikau nikau nikau nyentuk tunga kili baru tampung betemu kek beji baru, pia ku atur beji tadi au. Anang seretai nikau, pia ku beji. Ngai ke abis salah lagi, ngai ku nyabi labuh ke tanah. Lalu sida enta ali pekat beji, enti nikau ke sempun api ke rumah mungsuh mesti nyelinting atap nyin. Nyadi orang karit tisi asuh orang nyelinting tunga keruai pia koin tadi. Dua ke beji sekali inggar nyawa beji nyebut tiga. Udah beji nyebut tiga adat empalung ke beji sempun api peda din iya terengkah pucuk langit din terengkah ba atas kayu kulit orang din iya terengkah ba atas rumah atap orang din. Orang suba wai. Suba, enti enda bekulit kayu, kulit ke kajang orang suba au nemu kita bala nembiak nama utai ke kajang ku aku tu. Nyadi kajang tu digaga orang ari daun mulung. Aku ambit suba diau ba kati nemba nya langkau umai kami suba kai enda bedinding eh bekulit ke kati menya batap daun kajang deh. Nyadi kulit dinding kami suba kayu. Udah nya geregal endur kami berindik suba buluh. Nyampit aku enggau utai baka nya rindu ahu chelap enti bedinding ke enti batap ke dua kajang. Oh ti kau ke beji ketas kin. Udah nya beji lu nyerau. Tunu rumah munsuh tunu ku beji madah ngagi serenya. Meda nya tadi siku alu nikau tunga ngagi Tunga ari kulu entadi. Tikau siku terengkah batas din Tikau siku terengkah batas din Baka nya unyah tadi orang kari tisi lalu nikau terengkah masuk ke rumah nyin pia mega orang ari belakang tadi nikau terengkah batas ke atap din pia mega ari tisi sepiak ili nikau lalu terengkah beruai. Bisi entadi terengkah ba kaki lima. Nyadi orang kelia wai bala ke laki kelebih-lebih agi bala ke bujang nang sigi ngagai tinduk diri bilik. Orang ke bujang kelia tinduk ba ruai. Ha nya iya. Oh nama deh agi api tadi makai atap bedau sida iya ngeleda bedau dani tang api sempun api ke palung ke bala sida bejim tadi terengkah beruai nya ti ngasuh bala orang bujang tadi selalat. Nyun suga wang ka dani meda meda api nyu terbai terengkah ba ruai sida dianu sida tindul. Orang kat meh sida bujang tadi lalu nyerauh madah ke munsuh datai nyerang. Sida beji laban ke api udah empalung ke atas gin lalu bela nyintak ilang magang. Jari kanan megai ilang Lalu jari kiba megai terabai. Bisi nya sekeda tadi jari kanan nya megai sangkuh jari kiba menteri megai terabai. Nang sigi udah ngadang diri sida ke ngelingi rumah munsuh nya tadi. Munyi ke pekat beji sida iya sigi enda niki tang sida iya nganti munsuh nurun ke baruh. Laban enti munsuh nurun ke baruh te enti sida enti sida iya ensugau angkat lalu lari ke baruh tentu sida iya narai mai senjata pia ko nya tadi. Oh nama de bala munsuh nyerauh wai madah ke munsuh datai nyerang rumah sida iya. Udah nya tadi ninga bala orang bujang mentari nyerauh ari ruai dia sida ari bilik pan bela pensugau angkat magang lalu begau. Nemu nya munsuh baru sida ke ari dalam bilik nyin bela betarit kilang magang lalu bebaik ke terabai. Iya ke bujang tadi tama ke bilik ngambi ilang enggau ngambi nyabur tadi lalu ngambi terabai nyau ngelarika diri ke baruh kin nyadi ke dalam bilik entadi wai. Bala laki entadi deh agi bambika bini agi bambika anak nya tadi deh baik pansut ari rumah nya laban api nyu majak nyadi. Laban maya nya endang sigi batap ke kajang deh endang sigi pama udah rangkai ooh kai tau kena api mimit tambah agi mega puput ke ribut ke malam nya nya nya dinner. Ooh nama deh bisi bala sekeda ke bela bujang tadi laban nadai ngira laban nadai ngadang munsuh ke bisi datai da baruh nyin ada nengkechit ah. Kadang-kadang tadi alai ne muai diri ari atas nyin laban kai ke nempa api nama de meda munsuh tadi nyudah ba ketepak muai diri ari atas nyin beji lalu nyerauh madah ke pumpung madah ke bunuh ngagai bala sida ke udah nganti nya tadi. Api nyau nyadi senyadi wai makai rumah sida munsuh. Bisi menya tadi enda sempat ngelari kediri ari rumah parai dempa api meh kedua mentera laban enda telari kediri deh. Ooh dinga ba tengah laman nyin wai orang betachah. Metik aja bunyi duku deh beterauh aja bunyi nyawa nyi ke nyerauh madah ke bunuh ni terauh madah ke munsuh ni terauh madah kediri kitai parai. Sida beji nang sigi udah lama mepat munsuh ke diterejun muai diri. Tang nya tadi agi bisi ke bala munsuh tadi nurun ari atas nyin nang sigi udah mai ilang nang sigi udah mai terabai enggau betachah betengah laman dia. Aaa sabak enggau panjung bala nembiak wai bala nemit bala sida ke indu wai bala nya Nyau beterauh aja nyawa nyau mai minta kangau minta sah minta ambi. Sempat ga sida munsuh entadi benung kebegau charut kiba kanan betalat kulu kili entadi deh enda nemu nama teka gaga bisi nyingkau tawak. Lalu malu tawak terantang tawak begau dipangkung minta sah bala ari rumah bukai. Ninga tawak nya tadi tak terantang minta sah ukai enda kitai nemu kitai iban neh nemu kitai iban neh terantang tawak minta sah tu lain bisi macham terantang tawak tau bisi tadi terantang ari gawai bisi tadi terantang tusah terantang tusah tu mayuh rena nemu nebah iya. Bala munsuh ari rumah bukai ninga terantang tauak ari rumah munsuh ke nya serang Sebeji enti ri minta sah. Ada enda begau, lalu bela sama ngambi nyabur tauka ilang pangan diri enggau terabai nyau ngesah kini ke tunga terantang tauak nya tadi. Mensia begau enggau panyum panjung wae betekalat ngelarika diri rumah ke nyu abih ke empa api. Iya ke enda telarika diri teri ambih empa api jara. Nyadi. Bisi ke dalam munsuh enti tadi ni ke sempat naban ke bini anak ulih ngemansut ke diri tang ba tanah din sida beji sigi sedia nganti ke nachah sida iya. Ni kena sempat ke orang tetuai enda ulih ngelari ke diri endang sigi ngadang diri mati empa api. Tang bangat ulih ke lari ga enti tang enti nya besani sandi bebai ke bala anak ni bangat tudah ulih lari ke pangan ke api nya ke atas empa api ke baruh agi mati pepat munsuh. Baka ni ke jalai tu. Aa meda bala iya ngeraya nya pepat munsuh, dia deh ke tuai munsuh. Pan lalu ngangau ke tuak iya nemu kita tuak tu ke reti tauka yang iya ku kitai iya nya mayas capan. Meda mayas capan nya udah datai dia bala beji pan lalu surut wai. Kalu bisi ngetu sida iya laban mayah sapa nya tebesai enda peda sida iya. Nyo pansut ari rumah nya. Nyadi ketuai munsuh tu tadi nan sigi berantu nya pemai iya berantu pemai udah nga pemai udah ngantu diri nya ke nyadi mayah sapan. Amm udah nya tadi udah ketuai munsuh nya tadi bebali nyadi mayah sapan peda te munsuh ari rumah bukai wai nyu datai magang. Ari pendai datai ari ulu datai ari ili datai ari setak pen datai. Sida beji ke surut nyang tadi enda nemu kini tunga surut agi laban orang nyau ari belakang bisi, ari depan bisi, ari sepiak kiba bisi, ari kanan mega bisi. Nyau nama deh meda munsuh datai ngema mayuh nya nyu ngepung sida iya dia deh mua beji berupai enda irau. Sida ke sebuat enggau Bejin tadi taja pan bedau bisi parai, tang nyau berupai irau magang-magang sida iya meda munsuh enggau mayuh-mayuh nya datai ngulu pengawa ngesah ke rumah ke diserang sida iya nya. Diha beji, abih daya. Enda nemu runding agi baka ni ke deka. ngelaban orang meh mayuh nya legi pia ke runding iya. Tang iya bisi ingat ke jaku Keling dalam mimpi, Enti utai bangat ne alah, baru nuan ngangau ke aku. Pia ko Keling nya tadi deh. Au ingat ke mimpi ne tadi dia beji palu nyapa lalu ngangau. Oh nih dik Keling geresi nading bujang berani kempang. Tu aku beji ngangau minta saup minta tulung minta pandung kita enggau kami ngayau ngelaban munsuh tu nyu ngepung kami baka pulau. Seh ulih nuan Keling. Anjung bala nuan Keling nulung kami mepat bala munsuh tu. Pia ko beji besampi minta tulung orang ari Panggau. Udah nya tadi oi. Dinga ke ribut biau balai kayu pa semetak ari tunga belakang sida iya. Meda nya tadi munsuh ke tunga belakang lalu ngelari ke diri tunga ke lari ke depan kin meda utai nya biau balai tunga ke belakang kin. Munsuh enggau sida beji. Bela na, nyu enda ingat kediri deka bepapat enggau pangan diri enter ri. Nyu bela tekenyit magang bela iran ati meda tunga belakang sida iya nyin nyu ribut kudi malat nya nyu biau balai tunga ke belakang ke ntang ba mua sida ida nadai sekali ninga kayu atas metak dinga sida iya munyi ke dipatah ke orang. Sekali peda beji laban keterang ke agi panchar api ke angus ba rumah tadi tu pansut tiga iku ari babas nya tadi. Udah tiga iku nya pansut ribut enggau kudi biau balai nya palu ngetu. Tu kami beji. Nama utai bangat ke dikirau ke di legi mandi meda iya lu semagang musuh laban kitai legi. Pia ko orang ke bediri tengah-tengah nya dipeda beji enggau bala sida ke dia enggau bala munsuh. Tang dua iku ke mua sepiak-sepiak nya besai tinggi gangam serta tubuh bigul-bigul. Nyadi siku ke tengah-tengah nya tadi. Bisi pandak mimit ari dua iku ke laki nya. Peninggi iya tadi kurang lebih baka enggau peninggi beji tang tubuh sida iya tiga nya sereta bela-bela ganggam, bela-bela besai, bediri manding-manding pangan diri sida iya. Iya ke dua iku enti ari jauh tinggi ari orang ke dia, jauh besai ari orang ke dia. Sirah iya tiga pansut ari babas entadi endang sigi udah bengepan indah, endang sigi udah besintak ke ilang, endang sigi udah besedia ke terabai. Ninga jaku nya tadi lalu meda tiriku nya pansut ari babas dia bala munsuh. Bisi surut mimit enda berani semak laban pendiau tiriku nya tadi jauh kering agi ari sida ke ba dia. Nyi lepa deh. Udah nya, sida iya tiga entadi lalu mansang ke depan, bediri depan tunga sida beji nyin. Sida beji belakang, sida iya tiga nya bedepan, sida palu besatup mua enggau munsuh. Munsuh nadai engkeretik wai meda sida iya tiga entadi. Jauh besai sereta tinggi ari orang ke dia. Nya ni nya, nya ni nya ke engkeretik laban nya? Bah. Nama udah enti agi deh. Bebunuh meh kitai tu. Pia ko laki ke bediri tengah-tengah ke pandak nya tadi. Bejaku ngering diri lalu ngedar ke iya empu ilang tadi deh. Beji enda munyi tang nitih ke aja. Ninga munyi nya beji perlu ngedar ke ilang iya. Iya perlu jerauh Nyebut serang, ko iya. Oh, ninga tetalu-talu nyawa beji nyebut serang. Sida etigi ko entadi pan lalu belanda ngeluan dulu ke sida iya. Sida beji belakang pan lalu nyau ga belanda nitih ida tiga enggau panjur-panjur nyebut bunuh munsuh, bunuh munsuh, serang munsuh, serang pia ko sida entadi. Mun suah, endang sigi enda nemu ke ni ka lari agi. Meda bala sida beji entadi udah ngelawa pdah Belanda nyerang seraya, sida munsuh nadai daya agi, sida iya empan lalu Belanda napat beserang betachah enggau munsuh dia. Aa nama deh jari dulu jari mantap kaki dulu kaki numpu pia mega jari dulu jari empat kaki didar kaki mega numpu baru nyi. Peda ko pala kediri ari tubuh ai. Dinga ko nyawa sida ari beji enggau nyawa sida ari munsuh. Na ko penging ngingat enggau panjung-panjung mai bebunuh beserang ke bekayau ke pangan diri betachah tengah laman nya. Enggau sida ti giku enta di. Tan narai entu beleman nah. Haa biau kiba sampai ngediga sekali pala putus. Biau kanan sampai ngempat pala putus. Nyi. Beji tu tadi bisi alit ati meda tiriku nya tadi. Bangat ta sikar endar sida tiga tadi mepat munsuh peda beji. Benung sida ke petachah-petachah nya tadi deh. Dia benda memukai Sigai ka tesangkut ba tunggul tisi rumah sida munsuh dia, alu teterap tudah sigai tadi nemu kita neh sigai sapa ko aku tu tadi bisi kenusi ke ba tusun tu betiga deh. Aa meda sigai tadi tingkam nyetungkam laban ke sangkut bai ba tunggul tadi deh, mering lalu malik ke mua sepiak ke iba, peda iya sigai sigi nyetungkam kin laban ke bai ke belanda ke napat ke munsuh tadi. Nyadi. Meda sigai nyudah tungkam dia munsuh siku ke mua depa ne tadi lalu belawa lalu deka mepat pala sigai. Nasim dagem mering lalu ngkechit dulu ari munsuh tadi. Enda chamang tudah mering lalu ngayun kilang iya peda tenyi kediri pala munsuh nyari tubuh iya. Ngam ngam tubuh munsuh tadi lalu tungkam merap belakang sigai nyi lapa de. Mering lalu jarit jari sigai ti benung ga garing ti benung tungkam tadi ngetat kaki ke pedis tadi. Oh udah nya bediri. Seduai ne tadi pen nyambung baru ga enggau petachah sebelah nya. Ni ke bunsuh dia menya tadi. Makin lama makin empupus makin lama makin mimit bala munsuh dikereja ke sida beji. Nyu mimit gari leka chabi gerunung majak kurang gari leka ensabi lanjung nya. Hari makin lama makin pagi rumah makin lama makin nadai agi nyu majak tinggal tunggul rumah ke dempa api nya tadi. Mun suah penyu lus nyu nadai agi ke hidup ni ke hidup nya tadi sigi dah pepat magang darah anak anak nya kita darah baka ke panjah ke sebelah tanah nya tadi semua ke jaku sida enti nyu bejalai atas darah sida nya tadi nya pambur kiba pambur kanan darah nya tadi nyi tang. Taja pen munsuh entadi udah alah nadai agi tang bisi tinggal siku nemu kita sapa maya sechapan ka agi belaban enggau bala sida beji entadi. Meda bala beji entadi bendar-endar ngelalahka maya sechapan enda ulih alah dia beji lalu ngasuh sida bala entadi undur Ninga beji ngasuh undur dia bala ke bisi tubuh ngelimi ku napat kemas sapan tadi pan lalu surut magang. Udah nya tadi beji lalu mansang iya laban maya sapan tu dipepat bala sida beji tadi enda nemu ke betelih-telih enda nemu enda nemu masuk-masuk ilang sida tadi ba tubuh meh sapan nya. Beji ingat ke jaku Keling, jaku ajar Keling maya. Maya sapan nya sigi enda ulih dibunuh orang ngapa, enti iya ukai beji empu munuh iya ngena ilang ke diberi Keling agi beji maya Keling ngabar bubu suba ingat kita neh. Meda Keling mansang, eh meda beji mansang maya sapan sigi lalu ngadang diri. Tigi ku ke kuaku nya tadi. Sigi enda enggau mansang laban sida iya tiga nemu sida iya tiga meda ilang tangkin beji nemu nya sigi ilang ke diberi keling laban bala sida beji baruh dunya tu nadai besarung serta nadai pala ilang baka enggau tangkin beji nya nya meh sida iya tiga sigi enda mansang laban sida iya tiga nemu ilang ke diberi keling agi beji nya ulih tebunuh ka mayas meh siapa nya legi pia kiau. Nama deh. Meda beji mansang maya setapan ngetan diri, meda beji belawa maya setapan perlu belawa. Enda lama udah nya duai besatup betengah nya. Maya setapan ka merekuh ke beji lalu deka nyekak beji. Tang penyekar beji tu tadi. Sebedau meh sapa nya terengkah jari ba beji, peda ka ilang iya udah dulu nenchum dada maya sapa nya nyi peda tembus ke belakang kin tudah betubuh maya sapa nerembal ke ilang beji nyi ape iya deh. Ada nya tekala nya maya sapa nya lalu telentang ke tanah kin Meda nya tadi beji narit ilang ngan baru udah nya tadi beji lalu mumpung pala meh sapa nya ne pala palu tebereng pala palu teberingkas enda begulai enggau tubuh agi nyi lepa ne. Udah nya tadi beji lalu ngambi pala maya sapa nya iya lalu. Iya lalu ngedar ke pala meh Shapan nya enggau ilang nya sambil iya tadi bediri ba tubuh meh Shapan tadi sambil nyebut, Ooha! Ko beji nya, ninga nya tadi beji ngedar ke ilang enggau pala ne tadi enggau panjung-panjung nanda ke diri sida udah menang ngalah ke munsuh bekayau nya. Aaa bala bukai ne tadi pan lalu sama mega ngedar ke ilang sida iya ke atas lalu enggau panjung-panjung, Agi idup! Agi ngelaban. Idup Iban idup ko sida iya tadi. Nya bala ke bukai ni ke nyebut uha bini ke nyebut idup Iban tadi. Ni ke enggau panyum panjung gaga ke sida udah menang tadi nya tak puh tempat endur tadi laban sida iya. Udah nya tadi orang tiga iku nya iya kena dikelala tadi pan lalu mansang ngagai beji. Bejing tadi nama deh agi bediri ba bangkai meh sapa nya tadi. Meda ti giku nya mansang orang ke bukai pendaring bunyi naring keretik magang. Siku ke tengah-tengah tadi lalu bejaku baru. Nyi bejing, enti di enda jampat minta sah keling ari panggau tadi. Parai kita pepat munsuh ngeteng meng mayuh nya tadi. Nyadi, aku tu ngainnya madah kediri sebedau kami tiga tu mupuk ngejang legi. Nyadi aku tu bujang pandak sengetak. Mua sepiak kiba tu sempurai enggau mua sepiak kanan ku tu laja. Kami tiga bua tu enda lama dasuh keling ngesah kita beji. Laban kami tu legi agi bisi pejalai bukai nya kebuah keling enggau Bungai Nuing udah nganti kami ba endur bukai. Pia ko sempekat Keling agi kami tadi. Nyadi Keling enda ulih datai nya kebuah iya nganjung kami tiga kami meh pengari Keling tu. Pia ko pandak Sengetak bejaku madah kediri enggau akan iya dua iko nya ngagai sida iya beji. Orang bukai enda engkeretik wai ninga munyi nya ninga sida tiga tetap orang ari Panggau. Bejii. Enda tepansutka jaku engka pengaga ati iya temegah bendar ati iya taja Keling enda ulih datai tubuh murus deh ngesah iya kiya tang Keling tadi bisi nganjung tiga iku nya nulung sida iya ke ngalahka munsuh tadi. Beji lalu meri terima kasih ngagai tiga iku nya laban udah nulung sida iya ngalahka munsuh ngepia mega ngirum terima kasih ba sida tiga iku nya ngenataika terima kasih ngagai Keling. Sida iya tiga entadi pan lalu bejalai baru tunga ke belakang endur sida iya ke rembus tadi. Oh bangat enda lama sida iya tiga tadi ke bejalai ngeresa kampung empuang ke endur sida iya kayu ke menyuh patah entadi endur rembus tadi deh. Peda ke sida iya tiga wai semina tinggal layas aja sekali engkesap orang udah nadai agi nyi. Nyadi bala peninga. Cerita kitai tu lengka ka aku naka tu dulu au. Nyadi ba tusun ke dua puluh lima ila kitai ngenang orang ke pengawa orang ke ba rumah sida sigai din. Nyadi ba rumah sida sigai nyin ila bisi pengawa kena manah. Dalu ko Randin, nya bah nama pengawa nya deh. Au ila meh kitai ninga nama pengawa nya au nyadi. Terima kasih ngagai kita semua au laban semampai rindu semampai support semampai nganti cerita endu sengkang tu. Enti kita nya nadai tadi engka enda aku ulih tusi ke cerita tu nyentuk ke tusun nyentuk ke sampai diatu. Pia ya. Lalu minta sampi kita semua minta berkat kita semua ngajih ka channel tu sebedau taun tu ambis ulih manggai ngagai tiga puluh ribu subscriber au nyadi enti udah datai tiga puluh ribu subscriber ila sedia ka soalan kita au ila maya nya aku deka muka question and answer kita tau nanya nama aja soalan kita ngagai aku au nyadi nya aja ari aku admin channel panggau libau inya bujang pegeri anang ingat sigat semat selalu.